Ɔdɔfoɔ Onyankopɔn nhyira wo. Ɛnɛ na sɛ wo ne me hyia frɛ me Story King. Wotumi follow me page no ɛwɔ Facebook. YouTube nso ɛyɛ Nana Asiama. Ɛnɛ mewɔ asɛm ketewaa bi de ma wo. Asɛm no mato ne din sɛ Suro Nea Ɔbɛn Woɔ. Maame, ɛyɛ suro nea ɔbɛn wo, wate? Papa, suro nea ɔbɛn woɔ. Na sɛ wohwehwɛ wo tamfo a, mɛsrɛ wo sɛ nkɔ akyiri. Wo tamfo na wofrɛ no saa adamfoɔ no. Na adamfoɔ, mpanimfoɔ se aseɛ kyerɛ sɛ ɔdaadaafoɔ. Mpanimfoɔ ka asɛm bi, wɔn se sɛ nka biribi nni wiase a, nka yɛda a nka yɛnto pono. Wɔn ka saa a, me deɛ m'adwene mu ɛkyerɛ me sɛ nyɛ ahonhom ntia, ɛfiri sɛ honhom ɛba fie a, wɔnhia safoa, na mmom nnipa a wɔn bɛnyɛ nti na ɛma wɔka saa. Mpaninfoɔ saa ka asɛm bi, wɔn se sɛ aboa bi bɛka wo a ɛfiri wo ntoma mu. Hmm. Ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ wowɔ obi a wosuro no a, suro nea ɔbɛn woɔ. Maame, mɛsrɛ wo, woretu wo nan a, hwɛ baabi a de bɛsi yie. Na sɛ ɔdasani, ne nan ntaboro mpo si hɔ a, tu fa si baabi foforɔ. Na wiase, nnipa hu wo hu. Wonim sɛ mo nuabarima deɛ, mentumi nkasa berɛ a menka abakɔsɛm. Mmere bi a atwam, Mmoadoma kurom kɔm sii hɔ yiye. Na na yɛwɔ aboa bi a na yɛfrɛ no Naapan. Naapan, na ɔyɛ aboa bi a na ɔnante fam te sɛ akokɔhwedeɛ, na na ɔtu nso kɔ soro te sɛ akokɔhwedeɛ. Na wɔhwɛɛ sɛ ɛkɔm aba kuro no mu no, n'asɛm a ɔkae sɛ, Baanu so a ɛmia. Ɛno nti, otu kɔ soro nko ara deɛ, ɔwɔ sɛ ɔpɛ soro adamfoɔ. Na sɛ in case sɛ ɔnam soro na sɛ ne ho kyere no a, ɔnya boafoɔ. Ɛno nti, ɔkɔ kɔfaa akorɔma adamfoɔ. Ɛna ɔdwene hu sɛ ɔsan so nante asase so. Nti sɛ saa deɛ a, ɛwɔ sɛ ɔnya adamfoɔ nso wɔ fam. Ɛna ɔkokɔ nyaa akokɔ ɛna ɔfaa no adamfoɔ. Na wɔyɛeɛ ama akokɔ ne akorɔma ba bɛka boom nti wɔyɛɛ nnamfoɔ mmiɛnsa bi a na ɛbɛyɛ den sɛ ɔdasani bɛtumi atete wɔn ntam. Hmm. Na da ko bi, asɛm bi sii. Akokɔ sɔreeɛ na ne ba baako ayera. Ɔdwene ho a wante aseɛ. Wanka nkyerɛ obiara. Adeɛ saa kyee bie mu a na ne ba baako asa ayera. na ɔsɛ wei deɛ mente aseɛ mɛfrɛ namfoɔ yi na mede ato wɔn anim ebia na obi bɛma ma kwankyerɛ bi a ɛbɛtumi ama mahu me ba no aberɛ ɔkoko hyiaa namfoɔ no ɔhyia namfoɔ ɔka kyerɛ apan ɛka kyerɛ akorɔma no akorɔma bie na na ɔsɛ wɔ sɛ wei deɛ normal na ɔsɛ hwɛ me mma mmienu ayera asɛm a woka ne sɛ normal wo deɛ woasesa wo ma de akɔgu soro sɛ nka wo mma wɔ fam na sɛ nka obi fa a nka wobɛhu sɛ ɛya asɛm a ɔka yi ɛha akokɔ yie nti nka akokɔ ne akorɔma ɛreba bɛko ɛna aboa pan ɛyɛ sɛ monto mo bo monto mo ɔto ne bo ase ne wɔn kasaeɛ ɛma obiara akoma ɛtɔɔ ne yam wɔn kɔ fie adeɛ kyeeɛ a na akokɔ ba baako asayera hmm ne ba ɔbɛn ne bufu yie na ɔfrɛ nanfo no ɔsi anuanom Seesei me ba baako asan ayera. Mepɛ sɛ mekɔ abisa. Mepɛ sɛ mekɔ abisa. Akorɔma bie na na ɔsɛ o, menkɔ abisa deɛ yɛ Kristofoɔ na ɔsɛ hwɛ. Me ba ayera no mekɔ abisa a wɔsi yɛ Kristofoɔ. Na Christ da bɛn na ɔbɛkasa? Mentwɛn ma me ba anyera biem. Nti ɔka a na korɔma aka. Ɔka a na korɔma aka. Nti nkɛsa akɔ akɔyɛ ntɔkwa. Nti that time na asrawa ɛretwam. Ɛna aboa srɛ wa sɛ ah mahwɛ ahu sɛ any time bi a metwam wɔ ha biara mo akɛsifoɔ mmienu na mo ko aboa pan ɛna da biara ɔka nyansasɛm ɛto mo tirim na adɛn nyankopɔn ɔbɔɔ mo adom adɛn akɛsifoɔ no wamfa nyansa nto mo tirim anaa ɛduru time a wɔsɛ mo dwene mo nya gyimi no na mo nsua nyansa na mo nsua nyansa mfiri apan hɔ ne sɛ da biara na mo ko no Bere a ɔkaa saa no, ɛnna akorɔma kaa sɛ, Wɔmfa no nkɔ asɛnni mfiri hɔ nkɔ na obiara mfrɛ no ha. Akokɔ nso, wɔmfa ne gyimisɛm mfiri hɔ nkɔ na obiara mfrɛ no ha. But asɛm a ɔkaeɛ no, sɛ na ayɛ akokɔ ya, ɛnna ayɛ akorɔma nso ya. Enti akorɔma da dwene ho huu sɛ, sɛ akokɔ kɔ abisa a, ne to bɛda adi. Ɛno nti asɛm a aba yi, ɔbɛhyɛ da agyina so ayɛ biribi sɛnea ɛbɛyɛ akokɔ n'adwene nkɔ abisa no so. Ɛno nti, ɔhyɛ da kɔ akokɔ hɔ, na ɔse, Akokɔ ei, mahwɛ ahu sɛ apan yi agye animuonyam. Obiara ka sɛ ɔno na ɛnim nyansa. Na yɛanhwɛ yie a, mmoadoma nyinaa bɛhunu sɛ ɔno ne yɛ onyansafoɔ. Ɛno nti, mepɛ sɛ yɛmfa no mfa kwan bi so. Ɛna akokɔ bisa no sɛ, Ɛdeɛ kwan na apɛ sɛ yɛmfa no fa so? Na ɔse, Hwɛ, mahunu sɛ Nana Adoe Ɔrekwadu wɔ hɔ a waka sɛ mu obiara mfa ne nsa nka. Na obiara nso nim sɛ aboapan pɛ fruit paa. Enti yɛnkɔ nkɔwia kwadu na yɛmfa nkɔhyɛ baabi. Yɛmfa nkɔhyɛ baabi a ɔda. Na sɛ yɛhwehwɛhwehwɛ a, yɛbɛhu sɛ ɔwɔ hɔ. Nnipa nyinaa bɛhu sɛ ɔyɛ ɔkorɔmfoɔ. Mmoadoma nyinaa bɛhu sɛ sɛ ɔyɛ ɔkorɔmfoɔ, na kyerɛ sɛ ne nyansa no, ɛso amma mfasoɔ. Na ɔse dabi me deɛ menyɛ na ɔse no yɛnyɛ because yɛhu nseɛ ne agyimi ne yɛma no hu sɛ ɔno mmom na agyimi hɔ na kɔkɔ di n'akyi akɔ di n'akyi no kɔkɔ wia nana kwadu adeɛ kye yɛ nana ɛtoto n'ani a ɔhu ne kwadu no obi aba bɛtwa bi ei na hwan na aba bɛfa me kwadu ɛno nti ɔbɔ dawuro ɛka kyerɛ wɔn sɛ wo a wonim sɛ wafa kwadu no fa kwadu no bra ɛnyɛ saa ɔhwehwɛ na sɛ ɔba bɛhu sɛ ɛwɔ wo hɔ a Ɛkwan a wɔde wo bɛfa soɔ no, ɛnyɛ adeɛ a wo bɛpɛ. Mpaninfoɔ se wo nim wo tiri mu a, kyerɛ man ɔnkum. Aboa pan ankɔhwehwɛ ne fie anhwɛ sɛ obi afa ahyɛ hɔ anaasɛ wafa, ɛfiri sɛ ɔnim sɛ ɔmfaa hwee. Aberɛ abrafoɔ statee sɛ wɔn wurawura fie mu no, wɔn wurawura fie mu ara na wɔn kɔkɔ pie apan fie. Wɔn kɔɔ yɛ kwaduine guhui. Eya bo apan sɛ wɔ korɔmfo no ɔse me me nfa me nsa nka hwe no ɔse ɔse ɔmo se wo nfa wo nsa nka ya esi dɛn ɛna kwadu no begu wɔ hɔ ɔse wo pa mo mu sɛ akokɔ me ne akokɔ ne akorɔma ne nam ɔmo ani tua sɛ me Ɛnɛ koraa nim pie na wɔn se nasa adeɛ deɛ nipa no wo ba bɛwie a na ɛnora wo nso se ɛnɛ wo mpie na wɔse ɛnora koraa no na me ne wɔn na ɛnam akokɔ mbie na no wɔse ah ɔne yɛ na ɛnam o na sɛ yɛnim ɛkwan ba bɛdaa hɔ akorɔma se oh na ɔne yɛ na ɛnam nanso hmm ewiase yɛ hu nti mo hwehwɛ mu yie. Apan bɛka dɛn? Wɔannye no anni, ɛnna wɔde no kɔɔ Nana Adoe anim. Yɛkɔɔ Nana Adoe anim a, Apan bɛka dɛn? Nana se, Ɛfiri nnɛ kura wɔbɛhyehyɛ mmara ama no. Ɛnam wie a ɔkɔkɔ wie a ɔno ne Kwadu nti, ɛfiri nnɛ kura wɔbɛtutu ne ho ntakra na wɔatu akɔ soro ama no ahu akɔ baabiara sɛnea ɛbɛyɛ a wɔnhu ne ntakra bio. Na ne ho ntakra no a wotutu no, ɔpɛ sɛ amansan nyinaa ani tɔ ne so a wɔbisa sɛ adɛn nti na aboa apan asɛ wotu nanso onni ntakra. Na obiara abu sɛ a yɛaka n'abakɔsɛm ama abɛyɛ abakɔsɛm aba abɛda hɔ. Ɛno nti na ɛnnɛ yi aboa apan, ɔno a wotu, ɔno nso a wonyɛ ntakra boa no. Hmm. Nana kɔɔ so hyɛɛ mmara ka kyerɛɛ no sɛ, Wɔyɛ aboa a wɔtu, na sɛ wɔnim na sɛ wɔhu sɛ wɔatu a, aboa bi ɔbɛhu no bia wɔntumi mpira no. Na ɔsan ka kyerɛɛ no sɛ ɔmpɛ sɛ ɔne asase aboa bɛyɛ pɛ, ɔmpɛ sɛ ɔne soro aboa bɛyɛ pɛ. Ɛno nti, na akɔyɛ den ama Apan. Enti Apan faa ne ho adwene sɛ sɛ obi ba behu sɛ watu kura na sɛ osi dua so a, yebepira no, na sɛ ɔnante fam so a, yebepira no. Ane ɛsɛ saa deɛ a, sɛ ɔkɔ dua so a, ɔde ne nan bɛbobɔ hɔ na ɔde ne ti ahwɛ fam. Ɛno deɛ, ɛba a ɔne asoroboa nyɛ pɛ, ɛba a ɔne fam aboa nyɛ pɛ. Wahu wiase. Nnipa bɛn no wahu nea ɔde yɛɛ no? Yɛmfa mmra nnipa fã. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔte sɛ akorɔma ne akokɔ. Wɔbɛn yɛn, nanso ɛnam nyansa a yɛwɔ sen wɔn mu nti, wɔtumi de wo to asɛm mu. Ɛnam wo fam de akura wo nti, wɔtumi de wo to asɛm mu. Ɛnam adeɛ bi a Nyankopɔn de akyɛ wo nti, wɔnya wɔn de wɔbɛto asɛm mu. Ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ, suro nea ɔbɛn wo, maame. Hwɛ nnipa yie, Mennwen sɛ, o, menam hɔ yi, deɛ na mewɔ. Hwɛ, w'ade ketewa bi a wɔ no, nnipa ani bere. Nanso wa, wo, wo na wohu ntia. Aboapan, na wɔni hwee o, bɛte ne nyansa no ɔwɔ nti, ɛma adamfoɔ ɛba bɛyɛ dɛn? Ɛba bɛtaa no. Ɛnamfoɔ bi wɔ hɔ nso, at times wɔka asɛm a, ɛyɛ a yɛnhwehwɛ mu yie. Adamfoɔ bi tumi ba, moyɛ nnamfofoɔ mmiɛnsa, oh, wei sei si sei, wei sei si sei. Woyie sɛ wokɔbu sɛm a, ɔse oh, gyae, because wɔnim sɛ wokɔbu sɛm a, wɔbɛhu nokorɛ no. Aboa korɔma, ɔhunu sɛ akokɔ kɔ abisa a, wɔbɛhu nokorɛ no. Enti, ɛwɔ sɛ wɔyi n'adwene firi soɔ. Nnamfoɔ bi hɔ a wɔbɛn, wɔayɛ ho sɛ wɔpɛɛ asɛm. Asɛm ato woɔ no, a woate sɛ amanfoɔ kɔ, ɛreka no, wokɔbu sɛm a, ɔse oh, gyae, gyae wei, wokɔ, wɔnka nyansasɛm biara nkyerɛ wo. Ɔboa. Onim sɛ ɔkɔ kɔbu sɛm a, ne to bɛda adi. Maame, M'asɛm, ne tenten ne ne tiatia nyinaa ne sɛ, hwɛ nnamfo a ne wo ho nante yie, wate? Na wiase, wohwehwɛ ɔtamfo a, wo tamfo deɛ, ɔnni akyiri, ɔbɛn wo. Nnipa a wɔwɔ akyiri, wɔntee w'asɛm. Nnipa a wɔwɔ akyiri, ɛbɛyɛ den sɛ wɔbɛtumi apira wo. Na mmom, nnipa a wɔfrɛ no saa adamfoɔ no. Hwɛ no yie, woreka asɛm a na w'agya tokuro atotom, na sɛ asɛm ba a, woanya baabi afa. Onyankopɔn nhyira wo, ɔnyɛ w'akoma so adeɛ mma wo. Sɛdeɛ da biara me ne wo hyia meka no, mma wo werɛ mfi sɛ wobɛ share na wobɛ comment. Ɛnnɛ na sɛ onim hyia ɛfrɛ me story king, wotumi follow me page no every week biara new story ɛba abɔnten. Moma bye.